Дуслар, эфирда кем миллионер буласы килә дигән тапшыру. Безнең студияда Эльмира апа. Инде без 15 э, сорауның 13-ына дөрес җавап бирдек. Хәзер 14-нче сорау. Эльмира апа, менә карагыз, миллион һаман да кызыктыра. Атасыбыз киләме? Атасыз килә. Алайса, игътибар экранга. Кайсы иттән пешкән бәлеш һәм өчпочмак тәмлерәк була? Беренче вариант Эльмира апа. Аю итеннән. Икенче вариант кенгуру итеннән. Өченче вариант каз итеннән. Дүртенче вариант фил итеннән. Маймыл итеннән ашаганыгыз бармы сезнең бәлеш? Юк. Юкмы? Кенгуру итеннән? Юк. Юкмы?
Каз итеннән? Юк. Каз итен.
Бармы? Һәм дүртенче вариант иде безнең фил. Фил, әйе, слон. Эльмира апа, яхшылап уйлагыз, чөнки Менә шушы миллион сумны оту сездән тора. Бик авыр сорау ахрысы, әйме сезгә? Бик борчыласыз ахрысы, Илмира апа. Уйлагыз, уйлагыз, менә шушы миллион, менә ул сезнең алда. Әгәр дә дөрес җавап бирсәгез, безнең тагын бер сорау калачак. Һәм менә шушы бер миллион сезнеке булачак. Илмира апа, булды, вакыт чыкты. Э, нинди вариант дип уйлыйсыз? Каз итеннән тәмле була. Каз ите. Сез яхшылап уйладыгызмы? Да, яхшылап уйладым шу. Эльмира апа. Минем вариантым шу. Каз итеннән. Эх. Каз итеннән. Каз ите дип уйлыйсыз. Хәзер карыйбыз. Каз ите микән? Минем менә кенгуру итеннән бәлеш ашаганым юк, ләкин каз итеннән ашаганым бар һәм бу дөрес вариант. Котлыйбыз сезне. Хәзер соңгы сорау Эльмира апа һәм шушы миллион сезнеке булырга мөмкин. Әйтәләр бит, деньги не пахнут дип, әйме, акчаларның исе килми. Менә истәп карагыз әле, безнең акчаның исе бар микән? Исе бар.
Бармы? Тәмлеме исе?
Тәмле. Ну, менә әгәр дә соңгы вариантка дөрес җавап бирсәгез, бу акча сезнеке булачак. Игътибар экранга. Соңгы сорау. Кайда пешкән бәлеш белән өчпочмак тәмлерәк була? Беренче вариант. Казанда. Икенче вариант. Мәскәүдә, өченче вариант, Өчпочмак кафесында һәм дүртенче вариант, туган нигездә, туган йортта пешкән бәлеш. Конечно, туган йортта пешкән. Яхшылап уйлагыз. Эльмира апа, сезнең әле тагын ике подсказка бар бит әле. Беренче сез дустыгызга шалтырата аласыз һәм икенчесе аудиториядән ярдәм сорый аласыз. Берәрс киберәрсен шалтыратырсыз? Ну, давай Вадимга. Вадимга ма? Да. Э, әйдәгез номерын җыегыз. Алло, Вадим.
Алло, Эльдар, привет.
Бездә былай э, ны китеп тор. Хәзер э, кайда пешкән ата ош башмак шәрен. Э, Москвада, э, кафеда, треугольник кафесында, э, еще э, духовкада и Казанда. Но как бы я не относился к Москве и Казани с большим уважением, и там, и там для меня родные города, но

Треугольникта.
Юк, яхшырак уйлагыз, Эльмира апа, чөнки әгәр дә дөрес җавап бирмәсәгез, бу акча сезгә эләкмәячәк. Сезнең әле тагын бер соңгы подсказка бар, аудиториянең ярдәме. Менә без э, тамашачылардан ярдәм сорый алабыз. Эльмира апа, подсказканы алырга мин сезгә киңәш итәм. Әйдәгез подсказканы алыйк, бәлки дөрес түгелдер, шпишмак кафесы түгелдер. Әйдәгез аудиториядән сорыйк, әйме?
Давай тогда. Хөрмәтле тамашачылар, бөтен өмет сездә. Без хәзер Эльмира апа сүзенең соңгы подсказкасын ала. Кайда пешкән бәлеш белән өчпочмак тәмлерәк була? Беренче вариант Мәскәүдә, икенче вариант Казанда, өченче вариант Менә Эльмира апа уйлый, ләкин шикләнә өчпочмак кафесында дип. Һәм дүртенче вариант туган нигездәге духовкада. Һәм Эльмира апа шушы миллионның язмышы сезнең кулда һәм тамашачылар кулында. Без алайса хәзер Күпмедер вакыт бирик тамашачыларга, комментарида язсыннар һәм иң күп вариант җыйган җавап сезнеке дөрес дип сез ул вариантны әйтәчәксез һәм без карарбыз, кайсы вариант дөрес була һәм миллион сезгә эләгер микән, юк микән. Сез менә әйтә аласыз, сезгә ярдәм итсеннәр дип. Ярдәм итеңезләр, языңызлар. Кайсы онык күбрәк булса, шул меңгә тавыш була. Менә шулай.
Ярый, рәхмәт, әле күрешербез, яме? Тагы күрешербез.
Бүтән эш синеке. Кил дә ал. Моның өчен әйтченең ВКонтактедагы төркеменә керәсең, шушы баннерны табасың, аның астында катнашам дип язасың, шушы баннерга перепост ясыйсың, ягъни үзеңнең страничкага күчереп аласың. Менә булды да, җиңүче берәү булачак, һәм ул нәкъ менә син булырсың дигән өметтә калам.